Көчле рухлы ерак әбием, башкорт якларында карт әни дип йөртелгән Гыйззиямал Сибагатулла кызы хакында, әнием Раиләдән дә, аның әнисе, мине үстерешкән, яраткан карт әнием Фәридәдән дә ишетеп үстем. Нәсел тамырымда, туганнарым язмышында татар хатын-кызы нинди булган дигән сорауга җавапны табам мин алар мисалында. Чөнки зур гаиләбездә Иң күп телгә алынган, сокланып сөйләнгән шәхес иде ерак картәнием Гыйззиямал. Үзем гомер уртасына җитеп киләм, ә бала чакта күңелгә уелган истәлекләр хәтеремнән чыкмый. Итәк туттырып җиде бала үстергән гап-гади авыл хатыны башкалардан кай ягы белән аерылып торган соң, еллар үткәч тә онытылмаслык нинди эш-гамәлләр башкарган. Әнием Раилә ягыннан нәселебез хәзерге Башкортстанның Гафури районы Баҗик авылыннан башлана. Авыл исеме янәшәдәге елга исеменнән. Елганың бер ягында Юрмат ыруы башкортлары яшәгән. Ә икенче ягына унсигез нче гасырның утызынчы елларында көчләп чукындырудан качып килгән татарлар урнашкан. Чыгышлары белән Чистай якларыннан дип сөйлиләр иде. Төп эшләре, игенчелек, терлекчелек, умартачылык. Бөтенесен үз куллары белән булдырып, хәзергечә әйтсәк, натураль хуҗалык алып барганнар. Балта осталары, тимерчеләр шушы якларга күчеп килеп, яңа сулыш өргән. Милләт буларак, сакланып калу, ишле гаилә алып бару өчен тиешле шартларны китереп бирүче булмаган. Үзләре булдырган. Әнием Рәйлә еш сөйли. Карт әни Гыйзямал зур кара күзле, карашы белән үк матур ханым була. Тик торуны белми, кулыннан килмәгән эше, белмәгән һөнәре булмый. Җәй буе үстергән игенен онга әйләндерә, ризык итеп пешерә. Киндер сугып, кием тегә. Йон эрләп, җылы кием бәйли. Ә бабай, карт әти Хәлиулла Хәлимулла улы, балта остасы булып танылган. Хәсәновлар гаиләсе таза тормыш белән яшәгән. Булган әрәм итмичә тоту хуҗабикә иңнәренә төшә. Киндер суы станогында тик тотмый, авылда бик санаулы кешедә генә булган тегү машинасында тегү тегә, тирә-яктагыларны киендерә. Иске-москы чүпрәкләрдән күз явын алырлык келәмнәр сугучы, Эрләгән чебеннән тастымаллар, ашъяулыклар сугучы булган картәни. Очы-кырые күренмәгән көндәлек хуҗалык эшләре, өе тулы бала. Әмма картәни чисталыгы, пөхтәлеге белән тирә-якта дан тоткан. Өй түрендә затлылык таратучы фикус гөленә дә урын табылган. Үзе чиккән сөлгеләре, пәрдәләре белән өен бизәгән. Хәсәновлар көйле тормыш алып бару җаен белгән. Карт әни Газиямалның авылда абруе зур була, йомыш белән керүчене кире бормый. Авылдашлар еш кына бу акыллы, юмарт, миһербанлы хатыннан киңәш сорап килә. Авыл тарихы китабында туганнары карт әнием турында, Кайчан карама, авылның биш-алты ятиме аларда сыену тапты. Ачлык елларында туган-тумачаларын юмартлыгы, көндәлек кайгыртуы белән үлемнән саклап калды, дип яза. Фронтка китүче ятим туганнарына кирәк-ярак әзерләп, оекбашлар бәйләп, Тамагын туйдырып озатуын рәхмәт белән искә алучылар күп була Баҗык авылында. Гаиләдә дин тотуга, гыйлем алуга зур әһәмият бирәләр. Гарәпчә укый яза беләләр. Карт әни матур ефәк күлмәкләрен, камзулын киеп, башына калфагын салып, талгын гына биеп тә ала иде, дип искә ала әнием. Йортларының бөтен тәрәзәләре көнчыгышка карый. Тату гаиләгә кояш та һәр көн елмая. Өй янында баланнар. Капканы ачып керүгә, чәчәк түтәле, ирис гөлләре, тирә-якка шифалы тырнак гөле исе таралган. Әлеге соры чәчкәләр йортка ямь бирә. Картәнием белән шушы тырнак гөлендә мин ниндидер уртаклык табам. Матурлыгын озак саклаучы, авыруларга шифа бирүче тыйнак чәчкә һәм гади татар хатыны. Карт әни дә бит тормыш авырлыкларына баш имәгән. Үз юлын табып, тирә-яктагыларга яхшылык эшләп, игелек кылып яшәгән. Гаилә җылысын саклаучы, рух ныклыгы үрнәге безнең ак әбиләребез, карт әниләребез кайсы дәвердә дә киләчәк буыннарга маяк булырдай затлар алар.